Johera Magwora, jodala mageno agone ruodhwa kendo nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi kuom weche machal nade ma jehova nisi yawe adonai ebeneza oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa mar bahati minis israel ler e piny kayole kapok wawacho wach moro amora jora magwora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami nyasaye polo kod piny duong' iber manade chier mar choke jabaronam wila mar ipolo gi piny chunya odendi wendona erokamano kuom loso thuoloni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie to mana kuom yesu kristo amen johera magura jodala mageno adhi wuoyo kodi kuom otegu kod obadho otegu michiko samoro ichike noyieyo ong'ere maler ni mae kama oyieyo nojakaloga samoro en obadho ichike ne le moro giwacho ni kae mojokaloga iluongo jomong'e chiko badho gibiro ka giiko gokgi giwacho ni kata obadho mamulo manyocha nomako le mwalo cha wan ema ne wachiko kik ibed kodwa gi wasiwasi wan wang'e chiko obadho iluongo jochik obadho gibiro mondo mi giket obadho mondo lier tin leno ero ka tiendene ochimo polo to wiye ochima piny kawuono wakelo nyakwar joka jese yesu geno yesu dwoko en ema wakele kawuono ni en gi dwoko e wi gima nade matek notimore e kit ngima ng'ato kata matimore e kit ngima mar ng'ato kata matimore e dala gi ng'ato kata matimore e ohande kata matimore e ode kawuono ni wakelo yesu duoko sani we asom gima ondikie muma maler mar jehova mar polo muma wacho niya zaburi pradek abich matindo abiriyo Ne gichikona obadho kayiem nono, adier ne gikunyo bur matut mondo anyumra e ok kuny ni bur ma berber ikunyo bur ma kata iywage piny kanyo to ng'ama winji onge ikunyo bur no andi noero ma kata idhi ol lori to nyumore piny kungore gi ume ka gima ni kod ndulme ok kuny ni bur ma thany thany Iluongo jokuny buche mong'eyo gibiro gi gik madongo minyalo kunyni godo bur. Kata mana somb nyathini iluongo jok mong'e kunyo bur maber ma kata ka nyathi timre nade to ng'ere ni kosome kochopo e klas ma kama to somono koro rochore arocha, dagno rochore arocha, ohalano rochore arocha. Ne gikunyona bur matut. To kawuono waluongo Jehova Jireh, Adonai Ebeneza, El Gibon, Nyasaye mapok olo. simba mane oywayo josef ma wuod jakobo ka gole e jela e piny mawendo sama ne josef noting'o minyaga e wiye ichwado wiye gi sege geny indaro wiye noero to sane ma jehova nopudhe ka gole e jela otere olosi obedo story odhi obedo nyaka prime minister e piny mawendo wan kod jehova story changer nem changer kata ng'ato nokuny ne bur matut nitie jehova mabiro ywaye ka gole e bur noero duong' odog ni wendona iber jabaro nam chier mar chuki oparo sarai dhako molewo ma ike oseniang ma pinyno osenyiero ma pinyno osewuoyo kuome moloso mobedo min ng'ato noloso ana dhako ma noseywak ma migumba jehova oloko nyinge momiyo samuel janabi e piny israel ang'o ma notemgo lwanda motame loyo kata ne kuny ne ng'ato bur matut mohala nolal dak norochore modong' koywaka ywaka ni an jodala wa an bende munena ni abende an mana gi kara kata pete muneno ni tumbe noywak matek chieng' mane alos arusa kawuono dong' onge gimonyalo lero ne ji be ok onyal pimo ne ji ji gone mana siboi iboyo kuome iwacho ni oo mago maggi nosekethore kargi noseruchore kawuono ni waluongo jehova shalom adonai ebeneza elgibo gik ma norochorego ohala ma norochorego eko jok ma tuo dianyo manokuonynegi buche matut kawuono ni jehova shalom nitiere manyalo pudho ng'ato e pidh yugi moket machiem kod ruodhi e lela dong'odog ni ratego mumba kona Oh, en ye Jehova Jaire moparo Daudi ma wuod Jesse. Kama ne ok ong'eye Daudi ne mana jakwath, jakwath mabiro ka muod oduma ma samoro nofulo mana e puothe moko to bulo, jamuod rabuon mane okwanya kwanya rabuon e puothe moko. obiro koting'o kede ko nyaka yiende osegware nyaka kuthe osechwowe mane ng'ama jehova loko sitoche mabed ruoth pok odeko mondo jehova olok sitoche ng'ato kawuono ondike mika abiriyo matindo aboro wasika weuru gona siboi kata uneno ka lwar kama lwarieni We uru gona siboi. We uru gona siboi ni nolor na dhot kata ibiro lor na dhot. We uru gona siboi ni dak na orochore orochore orochore ne pok otimre maber. Nitie kidi mar jogedo mane jogedo weyo. Obiro riwo kor ot sani ma higa mineno wan tiere ni ating'o bedena malo kawacho ni Jehova biro loko nyinga. Ere go ng'ama wacho ni Jehova loko nyinge sani? Ere go ng'ama wacho ni tuo rumo sani? Ere go ng'ama wacho ni kawuono ni dhier badala warumo sani? Ere go ng'ama wacho ni kawuono nyaka iya ni chango sani? Ere go ng'ama wacho ni tich tayudo kawuono? Ere go ng'ama wacho ni Jehova timona kaka notimo ne Sarai? Ere go ng'ama wacho ni Jehova pod ngima pok otho? Yesu bro locho ne ng'ama oyie. Mika abiriyo matindo aboro. Wasika weuru gona siboi kata lwar kama lwarie ni ang'en Nyasaye to pod par lwar kama lwarie ti Nyasaye ma japar jomokwamo kata lwar kama lwarie ni ondike Isaya prauchiel gachiel matindo abiriyo kar bedo gi wich kuot tibiro yudo pok nyadiriyo. Ere ng'ama wacho ni kar yudo wich kuot ma jogi oseketo kuomani, Jehova miya pok nyadiriyo e ohanda moselwar ni miya pok nyadiriyo. Ondike Zaburi pradek matin apar gachiel. O aselonyo lepi mag ywak mi nyaka lewni mag mor mano nyasaye mapok olo chier mar choke nyakwar joka jese oparo daniel kanie bur sibuoche wasigu mano dhi oketo fitina mano odendo ruoth kod wach ni daniel to nyaka nyum mane bur sibuoche samoro wuoyo kod ng'at manie bur sibuora kong'iyo koni sibuoche kong'iyo mbele sibuoche ong'iyo toke gin sibuoche ohala one sibuoche mang'ur kar mondo customers bi to ringo dhi ka jirani noket sibuoche mang'ur oh, sama no daniel onyumre e bur sibuoche to noluongo jehova ni siyawe adonai ebeneza jachwecho piny kod polo kinyne gokinyi ruoth darius noyudo ka daudi daniel pod ngima joma nong'eyo ni mari biro rumo kiny gibiro duoko gibiro yudo ka ohala ochung' nyithindo in gi tiendi e nying yesu ja nazareth thoe mag nyithindo dalo rumo mano nyasaye mar yuoro onyalo rucho gima ondiki mane otue ng'ato mano nyasaye polo kode piny o oh, jehova to nitie duong' odog ni jatelo oparo yawuot joka juda ka ni e dier mach mane iluongo ni ng'at mar ang'wen e dier kendo kata ka ng'ato moko e dier mach malit ma kata mana osiepe mane en go noseringo mago nolokore wasigu ma nyaka dak ne gidwa ni mondo mi okethre buche ma giloso gotieno en kaka dang' roch dalau buche ma giloso kama nade ma ginitiere Momba koda dibiro ka gi sirunde abiriyo mano nyasaye mapok olondi kifunya adek matinda boro aseketo dhote mbele di maonge ng'ama nolor e nying yesu ja nazareth kata gibi gi kidi marom nade wan kod shimba mar dhod juda manomor matek sama lazaro ne nie bwo liel ka nodonjo nowacho ni ng'ieluru kidino oko eka nogol lewni manolal gik manonal godo lasaro gibiro gol kidino oko sano e nying Yesu janare sigole oko sani nyaka remno rumo sani chandruogno rumo sani e nying Yesu janasareth orumo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi wang'eyo Yesu janasareth ondiki e Jeremaya prariyo gadek matindo prariyo gochiko wachna chalo mach wachna chalo nyundo obaro lwanda matindo tindo lwendni mano gure nyim dhoranga ng'ato ni dala no onge kata dhiang' mano donje ni nyuomo godo nyar ng'ato watoyo sani e nyingi Yesu ja Nazareth matindo tindo nyaka lwendni mano keti ni nyaka noketho ohala moro watoyo lwendni go sani e nyingi Yesu ja Nazareth duong' odong' ni kingi ma Jerusalem iber manade wendona iber manade jagalili iber manade ono onyiso Musa ma wuod Amram nyiso jo Israel giwe luoro Farao kod wasike kod jolwenje ma achiengi. Seche go to jo-Israel neno nam mbele, gode ni koni, bunge ni koni moting'o le maricho. Nam bende omoro wang'e. Mane sama Jehova noloso yo kama yo onge. Kawuono ni odwa loso ne ng'ato yo kama yo onge. Odwa duoko geno kama geno noserume. Kama niluonge ng'ato ne jakwa lewni, Yesu dwa loso yo kama yo onge. Kama niluonge ng'ato ne jakwa nyaka wuoche, obiro loso yo kama yo onge. Kama iluonge ng'ato ni kik olimu nikech kata kolimu to tichne nosiko mana kuecho, Jehova biro loso yo kama yo onge. Nitie Jehova manyalo siro od ng'ato, maparo od ng'ato, magwedh dier od ng'ato. Onyalo timo ne ng'ato ng'wono sama wasigu nowacho ni ma to ok nyalre. Ang'eyo Jehova ni isi ondike kwan piero ariyo gadek matindo apar kod achiel eh, pa- apar kod ochiko. Jehova ok en dhano. Osiepe me kor gweng' onyalo timo neno madongo ndi ma wach kaka gibiro konyo chi liel. Ma ji pam matek ma wach ni wuod jokang'ane kiwinjo wach kamano to biro konyo kara onge. kichak idok ire to wach ni samoro wiye ema nowil gino be obe nawacho adier jehova ok en dhano kowacho nogwedho to gwedho ka nowacho nogwedho jakobo noloko nyinge ka nowacho nogwedho sarai noloko nyinge ka nowacho nogwedho esta noloko nyinge ka nowacho nogwedho ruth noloko nyinge daniel opudhe bur sibuoche erego ng'ama dwa teme kawuono gi gima nade ma chando kit ngimane mondo kawuono ni jehova story change mondo olok kit ngimane lela duong' odog ni wendona Duong' odog ni wendona. Duong' odog ni wendona. Jeremaya apar gariyo matindo apar gadek muma wacho asomo maler mar Nyasachwa nitie Jehova ma jasir jomokwamo dala molewo ma yawuoyi olewe inyiero mamano ni nyithinde nosupuonjo Oduogo kwayo ni ji e kor gweng' githumo kisungu e i aora ka gichwako changa ne mine makia kata a kata lewni ma girwaki onge ka ji obiro e kor gweng' nyithinde miketo jobar yien Ka ji obiro e kor gweng', nyare ema iketo ni mondo odhi omiel ne welo, en noloke jamiel ne welo, luong uru ng'ane en ema ong'e miel ne welo. Iketi e nyim ji koro imiel ne welo, kari to onge, nyaka jolupani ne osedhi. Nitie Jehova ma jatim ng'wono ne joma okwamo. Kane otimo ne Ruth pok odeko mondo otim ni merwa. Joma niluongo napoyo ma dichwo. Ma kata kane otedo tipenje ni to it ang'o ma pod irito to joma nitedoga e gweng'ni to nosenyuol te. Sama wuotho onge kod nying'. Sama ji odong' toke to weni ji nyiero kare ji nyiere. Nitie Jehova ma jaum leke jonyiero. Noumo lak Penina e lela kod osiepene. Ana oting'o nyathi e tiende Samuel e janabi e piny Israel. Merwa eri hinya madwa ting'o bado ni Yesu gokinyi sani japuonj iparo dalawa, iparo oda, iparo nyithiwa. Duong' odog ni wendona, duong' odog ni jatend lweny. Jehova inyalo ni jomokwamo, iparo jomolewo ratego, iparo jomolewo Nyasachwa, iparo jomokwamo ja paradiso. Ondike Isaya prabich kod ang'wen, prang'wen kod abich. Asemako badi ma korachwich, mondo ilo wasigu mane mbeleni wasigu ka wasigu waikre sani ni nyasachwa osemako badwa mokora chiche ting'a ting'a badi makora chiche malo wacha wacha ni jehova mak badani bada matimo go ohala ni mak badani mak bada makora chiche sama dhi manyo tich simba mak badani mak bada sama dhi tedo ni mak badani mak badani ya nyasacha mak badani kata rom gi joma nang'ang'o asenang'o yesu kata rom kod joma ochamo ang'o an asechamo reso kata rom kod jok moting'o ang'o aseting'o meja ating'o nyakwar joka jese omuga chier mar choke jabarona en kende moromo e musalaba sibuor kende manyalo ratego kende moromo en kende mobiro paro dala moro mokwamo ma dala momogo modong' nyamasi dala ma ji ok odichgo ma kata ka koth go ng'ato to ok ogombo mondo mi odhi obworie nikech ot kidhi donje tineno mana polo ineno mana tado Nyasaye nyalo loko story mar dala nosame. Wan kod Nyasaye manyalo loko story mar dala nosame. Onyalo loko nying nyithindo go same. Onyalo loko nying nyako no same. Onyalo loko nying dichuo go kawuono. Iber manade wendo na. Parie mama mokwamo ni rabi. Pare nyathi molewo ni ruodha. Pare jaduong' molewo ni hono. Pare dala molewo ni ratego. Pare jogi ja Nazareth. Yesu dwokie geno kama geno onge. Pare mama maywak ni ruodha. Sire maneja. Jera mag wuora an mawuoyo kodi. Nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Roen Ler

kendo 07 70 5376 mad jehova ma jasiri joge jehova ma jatimne joge ng'uono nyasaye ma japar joge kumoke anete oparu kawuono oparu kiny oparu ndalo kod ndalo amen